Salam mehman talyp ýaşlar. Salam bolmak. Assalamu alaykum eziz mehman watandaşlar. Ähli jaňyza dünýä ulklaryny arzuw edýäs. Elbetde iň bir ýagşy arzuwlar bilen ýaýlymda akyl ýeňişligi atly telebäsleşigimiziň ýene bir sany Siziň bilen. Mähriban watandaşlar, mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar! Gepleşigimiziň başynda her biriňiziň as halal hem mukaddes ojaklaryňyzda, arassa asmanyň astynda, asuda zeminiň üstünde, owadan durmuşda parahat ýaşamagyňyzy arzuwlaýas. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagyňyzy arzuwlaýas. Eziz watandaşlar, ine, ýene bir ýola şeýle ajaýyp arzuwlar bilen! Akyl ýeňişlik atly telebäsleşigimiziň nobatdaky bir sanyna başlaýar. Ýanwar aýynyň onyna ýokary okuw mekdeplerinden wekilleriň gatnaşmagynda bije çekilişigiň esasynda bütinleý tapgyryň dowamynda, çünki ine, saýlama tapgyrlaryň dowamynda haýsy bir ýokary okuw mekdebi beýleki bir ýokary okuw mekdebi bilen bäsleşjekdigi anyklandy. Bije çekilişigiň netijesinde-de ine, bu günki gün bäsleşigiň ikinji sany, çünki ine, bu günki gün ýurdumyzyň abraýly ýokary okuw mekdepleri özara bäsleşerler. Çünki ýurdumyzyň baýry abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyp ýaşlary bar. Hem-de ýurduň abraýly ýokary okuw mekdeplerimiziň biri bolan Mukaddes sungat ojagy, çünki Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyp ýaşlary bar. Eziz watandaşlar, mähman doganlar, ine, bäsleşigiň bütinleý dowamynda Çünki talyp ýaşlar özara ilki bilen-ä bäsleşerler we öz toparlarynyň, çünki her institutdan, her ýokary okuw jaýyndan iki sany topar gatnaşar we ine şu duşuşygyň saýlama tapgyrlarynda öz toparlarynyň arasynda iň bir güýçlisini saýlarlar. Soňra mugallymlar, bäsleşigiň dowamynda jemleýji tapgyrymyz bolar. Jemleýji tapgyrda bolsa siziň saýlan toparyňyz, çünki ine iki ýokary okuw mekdebi bolup duşarlar. Bizde şeýle bir mümkinçilik döredip bilýär, çünki ne Düzgünnama laýyklykda häzirki pursatda öz iki sany toparyňyz özara ýaryşarlar we ýeňijisi bolar, ýeňileni bolar. Ýöne siziň öz pikiriňizçe, ýeňilen toparyň içinde-de has bir güýçlüräkleri bar bolsa, onda toparyňyzyň täze düzümini düzüp bilersiňiz we jemleýji tapgyra çykaryp bilersiňiz. Hem-de Duşuşyk şeýlelik bilen hem dowam eder we bir ýeňijimiz bolar. Mähriban watandaşlar, ine, beýleki san näki bolşy ýaly, bu gün hem dört sany topar gatnaşýar. Şol dört topardan ýekeje bir topar, alty sany talyp çärýek tapgyrymyza geçiriler. Çünki bir ýokary okuw mekdebiniň bir topary ýeňiji bolar we beýleki üç topar, şeýle-de ine, bir ýokary okuw mekdebi bu günki gün, şu gün şu ýerde Bäsleşikden umumy çykarylar. Şertimiz şeýle. Mähriban adamlar, ine, bu günki gün ýaňam aýdyşymyz ýaly iki sany ýokary okuw mekdebiniň talyp ýaşlary özara bäsleşýärler. Toparlar bilen biz häzir dowamlykda tanşarys. We ine, bäsleşigiň bütinleý dowamynda synçy, gatnaşyjy mugallymlarymyz bar. Çünki ine, Ilki bilen, başda bular bilen tanşalyň. Türkmen döwlet medeniýet institutyndan synçy mugallymymyz bar, Maşrik Serdar mugallym. Şeýle-de ýurdumyzyň iň bir abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmen oba hojalyk uniwersitetinden Kakajanow Hemra mugallym bar. Mugallymlar, talyplaryňyza üstünlik arzuw edýäs. We bir ýagdaý bar, iki sany ýokary okuw mekdebi bar. Dogry. Serdar mugallym, Hemra mugallym öz talyplaryňyz bar. Dogry. Üç duşuşykdan ybarat. We birinji, ikinji duşuşyklarda heriňiziň öz talyplaryňyz özara bäsleşer, ýaňam aýdyşym ýaly. Ýöne haýsy birimiziňki ilki çykmaly? Ilki bilen netijäni mugallymlar size goýýas. Eger mümkin bolsa özara maslahatlaşsaňyz we haýsy bir toparyň bäsleşige ilki girişjekdigini siz maňa aýdyp beriň. Türkmende bir neme bar, Hawa. pähim bar hem şeýle bir däp bar, Ýagny bijeli oglan aglamaz diýýär. Bije ataýarmy?
Hemra mugallymyň teklibi boýunça biz bäsleşigiň başyny bije bilen başlaýas we şu bijäniň netijesine görä-de haýsy bir toparyň ine biziň aramyza birinji duşuşykda ýa ikinji duşuşykda çykjagyny häzir çözeris. Görnüş şeýle.

Mähriban talyp ýaşlar, eziz watandaşlar! Bäsleşigiň şu ýerinde Moldary gözara bize çekmek esasynda bäsleşigiň başynda haýsy bir toparyň ilki gatnaşjagy boldy, çünki nä saýlama tapgyr duşuşyklarymyzda Türkmen döwlet medeni instituty çykýar. Türkmen döwlet medeni institutynyň toparlaryna bäsleşige girişmeklige taýyn bolmaklygyny haýyşt edýäs. Ýaman taryp ýaşlaryny, ýagny bizi çekildigiň netijesine görä, bäsleşigiň birinji oýnuny Türkmen döwlet medeni institutynyň toparlary özara bäsleşýärler. Olaryň sanawy. Türkmen döwlet medeni institutynyň birinji bir topary Annaöwezowa Gunça. Açylowa Gözel, Myradowa Näzik Jemal, Agalykow Tirkeş, Jumadurdyýew Gündogdy, Toparbaşy Gurbandurdyýew Nurmuhammet. Nurmuhammet toparyňyza üstünlik arzuw edýän, ýerleşip bilersiňiz. Türkmen döwlet medeni institutynyň ikinji bir topary agzalary Sadikowa Oljeren, Jumagylyjowa Gözel, Illiýew Gurban, Piriýew Süleýman, Atalyk Mekan hem-de toparbaşy Gurbanowa Gunça. Ýerleşip bilersiňiz toparlar. Gunça, toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäris. Ýerleşip bilersiňiz. Köp sag boluň, mähriban talyp ýaşlar! Türkmen döwlet medeniýet institutynyň topary, toparbaşylary Gunça, Nurmuhammet. Bäsleşigiň dowamynda her bir duşukda, duşugymyz üç sany, her bir duşukda bäş sany sowal bolar. Diýmek, bäşinji utuga çenli biz oýnarys. Utuklaryň berlişi göterimli we göterimsiz usulda bolar. Ýagny, her bir topar, haýsy bir topar dogry jogap berip, bäsleşigi dowam etdirse, onda göterimsiz utuk usuly boýunça dowam eder we eger iki topardan hem ýalňyş jogap alsak, diýmek, utugymyz ulanylman galsa, göterimli utuk usuly boýunça dowam eder. Çünki, häzirki ulanylmadyk utuk indiki beriljek sowalyň dogry jogabyna görä, çünki, eger Indiki sowala haýsy bir topar dogry jogap berse, onda ol adatdäkiden bir utuk artyk alar. Siz muny bilýäňiz. We yşyk ýakmak boýunça. Jogabyňyzy bilýänligiňiz barada duýdurýan agzaňyz bar. Maslahat berýän bir höçjet boluň we toparbaşyňyz bilen işleşmeli, haçanda bas diýen wagtyna dessine basmaly. Haýsy bir topar yşky ýaksa beýleki bir toparyň yşky bilen sistemanyň işine görä togtadylar we degişli hereketler dowam ediler. Hem-de düzgünden çykma hadysalary ýüze çykmagy ahmal, eger beýle ýagdaý ýüze çyksa onda onda biz degişli hereketler dowam eder. Çünki düzgüniň bozma hadysasynyň ýerine haýsy bir görnüşde bolsa, ine şoňa görä-de biz do oýny dowam ederis. Umuman, şertler gysgaça şeýleräk, eger taýyn bolsaňyz toparlar, biz bäsleşigimize başlaýarys. Öňinçäsi, öňinçäsi, mähriban talyp ýaşlar, ine, Şu ýerde hormatly mugallymlarymyz bar, synçy mugallymlarymyz. Çünki ine, Serdar mugallym Türkmen döwlet medeniýet institutyndan, şeýle-de Hemra mugallym bar, Türkmen oba hojalyk uniwersitetinden. Öz bir agy-arzuwlaryňyzy beýan edip berseňiz, çünki söz başy, mugallymlar, sizden.
Hemmämize mälim bolşy ýaly, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagalasy netijesinde, Ýurdumyzda halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň bir hatarda ýaşlar syýasaty uly depgin bilen alyp barýar. Munuň şeýledigini, ýagny ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmekde, olara döwrebap bilim bermekde, olara döwrebap hünär, ylym bermekde hormatly Prezidentimiziň durmuşda amala aşyrýan işleri örän uly. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bilim, ylym syýasatyna uly üns berilmegi, şular hakdaky kanunlaryň, üýtgeşmeleriň, goşmaçalaryň girizilmegi, şeýle-de sanly bilim ulgamyna geçilmegi, bilim hakyndaky Konsepsiýanyň kabul edilmekligi munuň bir aýdyň mysalydyr. Ähli orta mekdeplerde-de, ýokary okuw mekdeplerde-de ýaş nesli ýüze çykarmak üçin ýörite birnäçe bäsleşikler yglan edilýär. Ine, şoň netijesinde, ine, şu gün ýaňy belläp geçilişi ýaly, akyl giňişligi, tele bäsleşigi. Ine, şuňa-da ýurdumyzyň iň bir abraýly ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, ine, şu günki günde Türkmen hojalyk uniwersiteti bilen Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyplary geldi. Ilki bilen siziň ähliňize şu bäsleşikde uly üstünlik arzuw edýän. Goý hemmäňiziň işiňiz şowly bolsun, hemmäňize ýeňiş ýar bolsun! Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar hakda aladalaryna, biz mugallymlar hakda edýän aladaryna köp sagbolsun aýdýaryn. Hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, alyp barýan işleri mundan beýläk hem rowaç bolsun. Hemmäňiziň işiňiz şowuna bolsun, üstünlikler ýar bolsun! Köp sag boluň Hemra Mogun. Serdar Mogun gezek sizem.
Salam hormatly talyplar ine şu gün. Siziň üçin bir ýatdan çykmajak bir taryhy pursatlaryň biri, şu günki gün dünýäniň ylymda, bilimde has ösýän döwründe biziň hem ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda uly aladalar edilýär. Talyp ýaşlaryň gelejekde ylymly-bilimli bolmagy üçin uly işler edilýär. Ine, muň mysalynda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda Ýaşlaryň ähli ýaşyna garamazdan dürli bäsleşikler alnyp barylýar. Ine şol edilýän aladalaryň netijesinde-de ine şu günki gün şu bäsleşik ine akyl ýeňişligi diýip atlandyrylan bäsleşigimiz ine şoňa şaýat bolup dur. Ine şu günki gün şu taryhy pursatly günde Türkmen döwlet oba hojalyk uniwersiteti bolsun, Türkmen döwlet medeniýet instituty tapawut ýok, zehinli talyplary bu bäsleşikde ýüze çykarar. Bu talyplar gelejekde Ähli ýokary okuw mekdebiniň tapawudy ýok, biziň hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda şu ata Watanymyza hyzmat ederler, ýurdumyzyň ösmegi üçin, dünýäde abraýyny has-da ýokary almak üçin uly işler ederler, biz oňa ynanýarys. Şonuň üçin şol gelejekki ynamlar içinde şu günki gün aladalara şol jogap edip, şol akyl giňişligi, bäsleşigi bir yglan edilip, ine, öz araňyzda akyl bir synagyny başarjaňlygyňyzy Ýüze çykarmak üçin bäsleşýäňiz. Şonuň üçin haýsy ýokary okuw mekdebi bolsa bolsun tapawudy ýok, siziň ähliňize şu bäsleşikde uly üstüglikler arzuw edýän.
Köp sag boluň. Hemra mugallym, Serdar mugallym köp sag bolsun aýdýas. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Işleňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäs. Serdar mugallym, talyplaň taýýarlyk döwründe özüňiz bardyňyz, şeýlemi? taýynlygyny nähili görýäňiz? Biz hem şol bäsleşik yglan edilen günden bäri şol şol maglumatlary bilip talyplarymyz bilen günüň şol okuwdan ikinji ýarymynda oturyp mümkin boldugyndan esasan öz ugurlarymyz boýunça öz hünärler boýunça giňişleýin işledik. Beýleki ders ýa-da beýleki ugurlar boýunça-da bir matematika, fizika, himiýa, biologiýa, beýleki ugurlar boýunça-da şol ugurdan has bir gyzyklanýan talyplaram getirip, bilelikde işläp şeýdip, ine şu günki gün şu bäsleşigiň şu başlaýan pursatyna çenli özümiziň taýýarlyk işlerini alyp bardyk. Şonuň üçin üstünligimiz bolar diýip umyt edýäris. Köp sag boluň, yhlasyňyza myrat. Ine mähriban talyp ýaşlar, hormatly mugallymlar ine şeýle tolgundyryjy pursatda. Bäsleşigiň ikinji sanynyň birinji duşuşygynyň ilkinji sowaly. Sowal. Magtymguly Pyragy öz goşgy setirlerinde şeýle diýýär. Bagtym müşderisine gurdur bazar, eý dost. Sowal. Müşderi sözüniň birnäçe manysy bar. Bize müşderi sözüniň iki manysyny düşündirip beriň. Wagyt gitdi. Wagt saklaýas. Bunça siziň toparyňyz.
Biziň toparymyzdan birinji soraga Sadykowa Jeren jogap berýär. Jeren diňleýäs.
Müşderi sözüniň aňlatýan manysy birinji hyrydar, soňam alyjy. Hyrydar, satyn alyjy ol bir zat. Ikinji bir manysy? Esasy sizden garaşýan zadymyz biziň ikinji manydy. Müşderi ol dogry zat, hyrydar, satyn alyjy. Alyjy, soňam hyrydar.
Ol ikisini bir zat diýip kabul ederin. Umumy manysy. Ikinji bir manysy?
Isleg, gowy görmek, soň muşdagy bolmak. Muşdaklyk. Siziň gutaryňky jogabyňyz şol. Hawa, şolar.
Şol.
Şonda-da galýas. Kabul edýär. Kabul. Kunça? Yhlas edýäňiz, düşünýän.

Saba ulanyjy peýdalanyjy. Muňa hökümet kabul edýär.
Kabul. Siz köçürip bilersiňiz. Mehman talyp ýaşlaryna bäsleşikde ilkinji sowalyň ilkinji utugy Indiki sowallara geçýän. Köp sag boluň. Çünki häzirki pursatda iki tarapdan hem, Gunça sizden hem we Nurmuhammet sizden hem biz ýalňyş aldyk. Dogry, müşderi sözi hökmany suratda hyrydar, satyn alyjy bolar we şeýle bir aýtgy bar, çünki-de Magtymguly Pyragynyň goşgy setirlerini, ýaňky bendini doly öwrenen ýagdaýyňda, ýa-da bolmasa ata-babalarymyzdan gelýän sözlükleri öwrenen ýagdaýyňda-da, Müşderi sözüniň şeýle bir manylarynyň bardygyny biz bilýäris. Çünki näme? Birinji manysy hyrydar, satyn alyjy, ony siz dogry aýtdyňyz. Ikinji bir manysy ýyldyz, Ýupiter manyny berýär. Köp sag boluň. Mähriban talyp ýaşlar we biz bäsleşigimizi ýene sowal arkaly dowam edýäs. Surat çekmegiň bir görnüşi, ýagny bu sungatda surat çekilende predmet ulanylmaýar, bolmaýar. Sungatyň bu görnüşini atlandyryp beriň. Wagyt gitdi. Siziň şu soragyňyza özüm jogap bermekçi.
Ýagny adam öz hyýalyna adam surat çekibilýär. Mysal üçin, şahyrlarymyz öz hyýalynda ajaýyp gözellemidi wasp edip bilýär. Mysal üçin, Müjgäniň hanjarydyr akyzdy janym diýende, gözel gyzyň kirpigini wasp edişi ýa bakyşyny wasp edişi hyýalynadam ajaýyp surat döredip biler pirtmetsiz.
Gunça, siziň bu jogabyňyza biz Bularyň jogabyndan soň gaýdyp gelip biler. Bolýa. Häzir men ýalňyş diýip alamok. Yşk öçürip bilersiňiz. Nurmuhammet galan wagtyňyzy ulanýaňyzmy? Nurmuhammet kim jogap ber. Diňleýän.
Bizem şolaňka meňzeşräk jogap hyýal etme ýöne adam şygyr ýa beýan etme bilen suratlandyryp biler diýýäs. Dil üsti bilen beýan edip.
Sizden alnan jogaplar bile ylalaşsa bolardy. Munça Nurmuhammet ýöne bu ýerde takyk bir sungatyň adyny soraýar. Munçankyny men kabul edip etmedigimiň sebäbi dogry diýip kabul etse bolardy, ýöne bizdäki jogap bilen hem-de aýdylýan gürrüň bilen doly bir gabat gelenok. Nurmuhammet siziňki hem şeýle. Mümkinçilik ikiňize-de berýär, takyklap bilýäňizmi?
Şahyr.
Şahyr. Mähriban talyp ýaşlar, bäsleşigiň bu sowalynyň-da dogry jogaby bizde ýok diýip kabul edýär. Biz bäsleşigimizi dowam edýäs. Mähriban talyp ýaşlar, toparlar Nurmuhammet, Gunça, eýýäm size iki sowal berildi. Üçünji sowal, üns bermegiňizi haýyş edýän talyp ýaşlar. Amaly-haşam sungatynyň görnüşlerini sanap beriň. we degişlikde atlandyryp beriň. Wagt gitdi. Adyndan üç görnüşini sarap bermegiňizi maslahat berýär. Wagt saklaýas. Wagtyň on üçünji sekundyna Nurmuhammet siziň toparyňyz kim jogap berýär? Şu sora Anna we Dokunja jogap berýär. Gunça diňleýäs.
Gunça.
Şu soragyň jogaby amal-haşam sungatyny. Gunça adyndan üç görnüşini. Üçe ýetdiňmi men jogabyňy ka dogry diýip kabul ederin.
Halyçylyk. Halyçylyk.
Külalçylyk.
Külalçylyk.
Küýzegärçilik. Küýzegärlik.
Şonuň bilen hem üç sanyny aýtdyňyz gerek. Üç utugar siziňki. Köp sag boluň. Rehber talyp ýaşlar dowam edýär. Gördük. Başdaky iki soraga dogry jogap alybilmedik we degişlikde üçünji bir sogalymyza göterimli utuk usuly boýunça häzirki pursatda biz üç utugy Nurmuhammet siziň toparyňyza berdik we Dördünji sowal bile dowam edýäs. Dördünji sowal. Mehman talyp ýaşlar siz Türkmen döwlet medeni institutynyň talyplary. Şu taýda sowalnamany okap otyryn we azda kände öz ugruňyza degişliräk sowallar bar. Şeýlemi? Diýmek, indiki sowalam siz üçin kän bir kyn bolmasa gerek we sowal şeýle. Drezda muzeýi nirede ýerleşýär? Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Altynjy sekuntda Gunça toparyňyz kim jogap berýär? Soraga bizden Atalykow Mekan jogap berýär. Mekan diňleýän.
Drezda muzeýi nirede ýerleşýär? Jogap Germaniýa. Germaniýa? Ha. Hatap üýtgedi. Köp sag bolun. Bunça dogry. Gutlaýar. Mähriban talyp ýaşlar, ine şu ýerde bir ýagdaý ýüze çykýar. Sizde on gymmat üç tuňyz bar. Munça sizde bir tuňyz bar. Ýöne sizde ýeňiş gazanmaga mümkinçiligiňiz bar. Dogrusy beýle sorag ýüze çykyp biler häzirki göterimli oýun usuly giden aga dogry dämi? Size bir tuk ugruna oýnalar bäşinji sowala şeýlemi? Ýöne häzirki ýagdaýda bäsleşigiň şertlerine görä Size men ýatlatmak borjum. Eger topar agzalaryňyzyň içinden birje agzany galdyryp, beýleki bäş agzaňyzy oýundan çykarsaňyz, onda galan agzaňyz şeýle mümkinçilikleri alýar. Berlen wagt dowam eder. Wagty saklamaklyga mümkinçiligi diňe siziň agzaňyza berýär we wagt saklanandan soňra haýsy toparyň jogap berjekligini ýene-de çözmekligi siziň agzaňyza goýýar we oýnalýan utukdan bir utuk artyk eger jogap berse onda siziň agzaňyz alar. Eger Nurmuhammediň topary dogry jogaby berse onda bular bir utuk alar. Ýöne, siziň toparyňyzdaky agzaňyz eger dogry jogap berebilse, onda hasaby deňläp biler. Şeýlelik bilen hem duşuşykda ýeňiş gazanmaga mümkinçilik alar. Ulanýaňyzmy mümkinçiligi? Ulanýas. Wagt almazlygyňyzy haýyşt edýäs. Ulanýas. Kim galýar?
Kim galýar? Kim galýar? Galýarmy? Sen galýarmy? Men galýaryn. Ulan, men galýaryn. Men galýaryn. Wagt çäkli. Kim galýar Gunça? Şunça kim galýan? Atalyk Mekan.
Mekan galýa we beýleki agzalaryňyza bärik geçmekligi haýyşt edýäs. Mehman talyp ýaşlar, eziz watandaşlar, bäsleşigiň ine bu şertinde Gunçanyň topary Mekany meýdançada galdyrmaklyk bilen ulandy hem-de bu ýagdaýda nähili mümkinçilikler, mekanyň alýandygyny biz häzir, ýagny, beýan etdik we ine, şeýle şert boýunça biz dowam edýäris. Bäsleşigiň Türkmen döwlet medeni institutynyň gatnaşýan duşuşygynyň jemleýji sowaly. Gyzykly sowal. Hem-de sowalyň göwrümi bar. Üns bermegiňizi haýyşt edýän. Mähriban talyp ýaşlar. Sowal. Çopan ogly kinofilminde baş keşpleri, kinoň gahrymanlary, Gadam hem-de Şeker. Sowal. Şol kinofilmde Şekeriň keşbini kim ýerine ýetirdi? Wagyt gitdi. Mekan, siz wagty sakladyňyz we jogabyňyz. Men jogap berýän.
Diňleýän. Çopan ogly filminde Şekeriň Maýa Kulyýewa ýerine ýetirýär. Maýa Kulyýewa ýerine ýetirýär.
Türkmen döwlet medeni instituty. Näme üçin ýer çarpamyzok? Jemleýji sowalyň dogry jogaby. Kinofilmde Türkmenistanyň gahrymany, meşhur aktrisamyz Maýa Kulyýewa ýerine ýetirdi. Mekan şeýle ýagdaý boldy, çünki ine siz hasaby deňlediňiz. Mähriban talyp ýaşlar, bäsleşigiň düzgünnamasyna laýyklykda deňe-deň bolan ýagdaýynda men synçy mugallymlara ýüzlenmeli bolýan, hususan ine häzirki ýagdaýda diňe Serdar mugallym size ýüzlenmeli bolýas, çünki ine bu ýagdaý bar, deňe-deň hasap. Bize ýeňiji gerek we Men öz tarapymdan size ýeňijini saýlamaklygyň usulyny hödürläp bilýän, kabul etseňiz şo boýunça dowam edýän. Iki bir ýagdaýda şeýle hödürläli. Juda kyn sowal, juda kyn sowal berýär we iki toraparada wagt berýär, funça daýyn ýerine häzir geçirer we wagtyň netijesine görä şeýle bolar. Ol adaty bir ýagdaý bolar. Talyplar haýsy bir topar bilen, mysal üçin, Gunçaň topary mekany galdyrýan bolsa, mekan bilen men ýigrimi sany sowal işleýän. çalt wagt bermezden we jogaplarynyň dürli-dürli jogaplaryny beýan ederin we bulara saýlamaklygy aňsat bolar we şonuň bilen hem jogaplarynyň göterim sanyny ýa-da hem dogry jogabyň sanyny biz çykararys. Kabul edýäňizmi şony? Boldy.
Özüm etjek.
Diňleýän. Mekan geçer beýläk. Nurmuhammet, sizden kim galýar? Men galýan.
Özüňiz galýaňyz.
Toparbaşylar birek-birek ýaryşýar. Ine, Rahman Talyp Ärsaý, hormatly mugallymlar, eziz watandaşlar, bäsleşigiň bu şertinde biz oýna girizýäs we häzirki pursatda iki sany toparbaşy özara galdy. Men ilki bilen ä zenan hökmünde, şeýle-de Gunça birinji mümkinçiligi berýäs. Gunça, gönüden-göni siziň bilen test görnüşinde biz işleşeris we häzirki pursatda siz üçin bir amatly bir ýagdaýy bar, çünki siz bäsleşigiň bu sanynda haýsy ugur özüňiň saýlamaga mümkinçiligi berýär? Ylalaşýaňyzmy? Hawa.
Ylalaşýas.
Men size şeýle ugurlary hötürlejek, matematika, himiýa, biologiýa, türkmen dili we edebiýaty, taryh. Taryhdan.
Taryh. Biz onda häzir Türkmenistanyň taryhyndan gysga sowallar bilen hem-de wagt bermezden ýöne jogabyň dürli görnüşlerini biz size aýdarys. Bolýar. Isleseňiz belläp bilersiňiz, ýöne wagt almaly däl. Bolýar. Ünserýas, talyplara ünsemligi berjaý edýäs we Gunça bilen diňe men işleşýän. Gunça, şeýle bir sowal. Altyndan ýasalan öküziň we möjegiň kellesi nireden tapylypdyr? Margoşdan, Margianadan, Parfiýadan, Altyn depeden. Altyn depeden. Altyn depe. Dogry. Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda türkmen aýal-gyzlary goranmak gaznasyna näçe kilogram altyn, kümüş, şaý seplerini tabşyrdylar? Ýedi müň üç ýüz togsan iki. Ýedi müň üç ýüz togsan iki. Jelaleddin Meňburun Aziýanyň çäklerinde mongollar bilen näçe ýyllap söweşipdir? On ýyl, dokuz ýyl, on bir ýyl, on iki ýyl. Jogabyňyz? Dokuz.

Dogry. Kolizeý amfiteatry nirde ýerleşipdir? Jogaplary, Gresiýada, Hytaýda, Müsürde, Rimde. Hä, Afina, Gresiýa.
Gresiýa. Jogap ýalňyş, Rimde. Täçmahal aramgähi Hindistanyň haýsy şäherinde ýerleşýär? Kalkutta, Deli, Agra, Jaýpur. Agra. Agra. Kabul. Dogry. Beýik Hytaý diwary kim tarapyndan gurlupdyr? Sin Şi Huan, Sima Ýan, Hun Li Wan, Maglumat ýok.
Men bilemok, şonuň üçin maglumat ýok diýen jogaby alaýyn. Maglumat ýok, ýalňyş.
Parfiýanyň ilkinji patyşasy, Baýram han, Mitridat, Jelaleddin Meňburun, Arsak. Arsak. Arsak. Dogry. Akgoýunly türkmenleriň döwletiniň paýtagty haýsy şäher bolupdyr? Kaşgar, Gürgenç, Merw, Töwriz. Töwriz. Töwriz. Dogry. Müsür döwletiniň patyşalaryna kim diýlipdir? Imperator, general,

Onça şeýlelik bilen synagymyz siziň bilen sowalnamamyz tamamlandy. Size ýigrimi sany soragdan on alty soragy dogry bilmegi başardyňyz. Siziň göterim sanyňyz segsen.
Türkmen dili edebiýat. Türkmen dili edebiýat.
Dowam edýäs. Süri, öri sözleri wagt, orun düşüminde nähili ýazylýar? Sürüde, öňde. Sürüde, örüde. Sürüden, örüden. Sürüden, örüden. Jogabyňyz? Iň soňky.
Ýalňyş. Şu sözleriň haýsylary sinonimler? Sözleri men aýdaýyn. Ýowşan, keýik, çerkez. Gandym, çerkez, keýik. Maral, jeren, keýik. Maral, jeren, keýik. Maral, jeren, keýik.
Serediň şu taýda üçünji maral, jeren, keýik diýip ýazylanda uly harp bilen başlanýar. Dördünjide kiçi harp, setir harplar bilen ýazylýar. Haýsy biri? Dördünji, kiçi harp bilen ýazylanlar. Dördünji, kiçi harp bilen. Dogry.
Daýhan häsiýetli goşgynyň ýazary kim? Halyl Kulyýew, Kakabaý Ylýasow, Berdimyrat Berdek, Berdi Kerbabaýew. Berdi Kerbabaýew.
Berdi Kerbabaýew.
Ýalňyş. Ýönekeý sözlemler näçe toparlara bölünýär? Iki, üç, sekiz, alty. Jogabyňyz? Iki. Iki. Dogry. Ýedigen, aý, gün. Ýaly atlar haýsy atlara degişli? Jyns atlar, gysgalan atlar, düzme atlar, has atlar. Has atlar. Has atlar. Iş kagyzlary haýsy stilde ýazylýar? Ylmy stili, gepleşik stili, resmi stili, umumy stil. Resmi stil. Resmi stil. Dogry. Akpamyk ertekisi haýsy ertekiler toparyna girýär? Durmuşy, bolan wakadan göçürme, ylmy, fantastiki. Fantastiki. Ýalňyş. Seýdi hakynda powest diýen powestiniň ýazary kim? Garaja Brunow, Pomma Nurberdiýew, Öde Abdyllaýew, Hajy Ysmaýylow. Jogabyňyz? Hajy Ysmaýylow. Hajy Ysmaýylow. Ýalňyş. Gurbandurdy Zelili haýsy ýyllarda ýaşap geçipdir? Bir müň ýedi ýüz segsen bir müň sekiz ýüz kyrk, bir müň ýedi ýüz ýetmiş dokuz bir müň sekiz ýüz kyrk alty, Bir müň sekiz ýüz, bir müň sekiz ýüz kyrk alty, bir müň dokuz ýüz, bir müň dokuz ýüz altmyş bir. Haýsy jogap? Birinji.
Birinji.
Ýalňyş. Gurduň agzy iýse-de gan, iýmese-de. Nakylynda haýsy sözde dymyk çekimsizi açyga öwrülipdir? D harpy.
Gurduň
iýse-de gan, agzy iýmese-de. Haýsy jogabymyz? D.
Tadan dowurly gurt gurduň. Bizde dört sany jogap bar, şolaň haýsysy? Serediň. Gurduň agzy iýse-de gan, iýmese-de. Nakylynda haýsy söz dymyk çekimsizi a açyga öwrüldi? Gurduň iýse-de gan, agzy iýmese-de gan. Iýmese-de. Haýsy biri? Wagt ýok. Şo. Haýsy biri? Gurt gurduň diýen söz.
Gurduň. Jogap dogry. Okan durjak gal jogaplaryny. Aşk mülküniň şasy kim? Mollanepes.
Mollanepes.
Watan, ýurt, ýagyn, synag, günebakar, Ýaşuly diýen sözleriniň içinde haýsylary asyl atlar? Ýaşuly, Watan, Ýagyn, Synag, Watan, Ýurt, Günebakar, Ýaşuly. Wagt ýok, Nurmuhammet. Iň soňky oňýan.
Ýalňyş. Tom Soýer haýsy eseriň gahrymany? Altyn açarjyk, Keseki gapysynda, Tom Soýeriň başdan geçirmeleri, Dört derwüş. Tom Soýeriň başdan geçirmeleri.
Halk dessanlary haýsylar? Leýli Mejnun, Hüýrlukga hemra, Nejep oglan, Şasenem garyp, Ýusup Ahmet, Gül Senuwer, hiç biri. Nejep oglan, Şasenem garyp. Nejep oglan, Şasenem garyp. Dogry. Menem ejem ýaly tikinçi bolup ýetişerin sözleminde haýsy ýöňkemedäki söz getirilipdir? Menlik. Senlik, onluk, hiç biri. Men, menem. Menem. Menem ýok o taýda. Menlik, senlik. Menlik. Menlik. Birinji ýoňka meňki.
Dogry.
Magtymguly, Çagyr Rebbul Yvady, Bu dünýe ahyryýet bergil myrady diýen goşgy setirleri Magtymgulynyň haýsy goşgusyndan alnan? Äleme gelgilidir. Gözel sen. Oglum Azadym. Haky çyn. Haky çyn. Haky çyn. Iň soňky. Iň soňky. Dogry. Türkmen elipbiýimizde näçe harp bar? Otuz harp. Otuz. Küştdepmeler näçinji asyrda milli oýun hökmünde döräp başlapdyr? On sekizinji asyr, on dokuzynjy asyr, ýigriminji asyr, ýigrimi birinji asyr.
Ýigrimi birinji asyr. Ýigrimi bir.
Ýalňyş. Çy, çy, goşulmasy haýsy söz toparyna goşulýar? Işliklere, sypatlara, sanlara, atlara. Atlara. Dogry. Nurmuhammet, iň soňky sowalyňyz. Ýarawsyzlyk sebäpli okuwdan galmaly boldum. Sözlemiň nähili sözlemdigini aýdyň. Sebäp eýerjeňi goşma sözlem, Hal eýerjeňli goşma sözlem, Wagt eýerjeňli goşma sözlem, Sebäp, maksat, doldurgyçly ýönekeý sözlem. Haýsy biri? Sebäp eýerjeňli. Sebäp eýerjeňli goşma sözlem, şeýlemi? Hawa. Ýalňyş. Nurmuhammet Gunçanyň topary jemleýji tapgyra geçýär.

Indi mähriban watandaşlar, eziletler, talyp ýaşlar, edil ýaňja gördüňiz, bäsleşigiň birinji duşuşygynda Türkmen döwlet medeni instituty, Gunçanyň, şeýle-de Nurmuhamediň toparlary özara bäsleşdiler. Bäsleşigiň dowamynda şertleriň aglaba bölegi ulanyldy we netijelerini Ýaňkyja pursatlarda özüňiz gördüňiz. Gunjanyň topary ýeňiş gazanmagy başardy. Ýöne muňa garamazdan, eger Serdar mugallym toparlar bilen maslahatlaşsa, onda toparyň täze düzümini häzir jemleýji tapgyra çykarmaga mümkinçilik alar. Diňe şol iki toparyň, on iki sany agzanyň arasyndan täze bir alty agzadan ybarat bolan topary düzmäge mümkinçiligiňiz bar. Häzir bolsa Bularyň garşydaş topary, ýurdumyzyň iň bir abraýly baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyp ýaşlaryny meýdança çagyrýarys. Mähriban talyp ýaşlar, toparlarynyň agzalary, birinji topary Juma Nazarowa, Aýjahan, Aşyrowa, Meňli, Nurmuhammedow, Baýmuhammet, Nobatowa Jennet, Akmyradow Hangeldi, Toparbaşy Hojanepesow Meretmuhammet. Topar agzalary, Begmyradowa Jennet, Nepesowa Sähra, Akmyradow Tirkiş, Rahimgulyýewa Altyn, Myradow Nurmuhammet, Azberhojaýew Alyhoja. Toparbaşy. Ali Hoja toparyňyz bilen ýerleşip bilersiňiz. Üstünlik hemraňyz bolsun. Berekella. Kutlaýan. Ali Hoja. Şeýle-de Merak Muhammet. Toparlaryňyzda üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýän şertler bilen tanyşyň. Şeýlemi? Şol şertler boýunça dogrulyň. Bäsleşigiň bu sowalnamasyna girişýär. Çünki Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyp ýaşlaryndan, zehinli talyp ýaşlaryndan düzülen toparlar häzirki pursatda özara bäsleşik üçin meýdança geldiler, bäsleşige girişdiňiz. Toparlar, ikiňize-de, Meretmuhammet, şeýle-de Alyhoja, Toparlaryňyza üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýän. Elbetde, siziň öň inçäňiz Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyp ýaşlary özara bäsleşdiler. Sowalnama üns berdiňiz. Azda-kände öz bilim alýan ugurlaryna degişli boldy. Edil siziňkide-de şeýle bolar diýip pikir edýän. Çünki öz bilim alýan ugruňyza degişli bolar. Onda eger taýyn bolsaňyz biz sowallara başlaýas. Sowal, Duşuşygyň birinji sowaly. Dünýä okeanlarynyň düýbüniň meýdanynyň togsan göterim golaýyny tutýan çuňlukdaky çökündiler. Beýle çökündiler aglaba üç kilometr gowrak çuňlukda bolýar. Çökündiler suwda gaýyp ýören görnüşde ýaşaýan örän ownuk organizmleriň, diatom we suw otularynyň we başgalaryň, skeletlerinden, gury ýerden we deňiz akymlary bilen getirilýän örän kiçijek mineral bölejiklerden we kosmos tozanyndan ybarat bolan çökündiler. Nähili atlandyrylýar? Wagt.

Gutaryň çygaňy şol. Hawa. Pikirlendiňiz. 13-nji sekundda sakladyňyz.
Pikirim şol. Şol. Hmm.
Kabul. Meret Muhammed, özüňiz jogap berdiňiz hem-de ABC-ýa diýip jogap berdiňiz. Dogry, men bu ugurdan bilim alamok we Beýle çökündileriň bar ýa ýokdugyny men öz başyma kesgitläp bilemok. Ýöne mende kesgitlenen resminama bar, sowalnama bar. Şuňa görä siz häzir yşky öçürýäňiz we Aly hoja siz wagty ulanýaňyzmy ýa jogap berýäňizmi? Jogap berýän. Jogap berýäňiz. Diňleýäs. Kim jogap berýär? Nepes we Sähra jogap berýär. Sähra diňleýäs.
Stromatolitler.
Gutaryňky jogabyňyz? Şol. Kabul edýäs.
Ine şeýle bir ýagdaý. birinji sorag hem-de iki tarapa jogap bermäge mümkinçilik döretdik we iki tarapdan hem ýalňyş jogap aldyk. Ýöne jogaby eşitmän gitmegiňizi islämok. Dogry, Meretmuhammet ugrunda bardy, bilemok, Meretmuhammet aljyradymy, tolgundymy, ýöne maňa takyk dogry jogap berip bilmedi. Be, çökündileriň ady bizdäki bar bolan maglumata görä Abyssiýa däl-de, Abyssal çökündiler. Biz dowam edýär. Hem-de sowal oba hojalyk ylymlaryna degişli diýip biljek däl. Ýöne pikirlenseň bilip bolaýjak zat. Sowal. Biziň eramyzdan öň Takmynan, bäş ýüz ýetmiş, bäş ýüz-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçen gadymy grek akyldary, syýasy işgär, pifagoreizmi esaslandyryjynyň doly adyny aýdyň, wagyt gitdi. Pifagoreizmi, pifagoreizmi esaslandyryjynyň doly ady.

Meret Muhammed kim jogap berýär? Ikinji sowalyň namaň jogabyny? Nurmammet şol soragyň jogabyny Şol esaslandyran Pifagor diýip jogap berýär. Pifagor düşnükli.
Pifagor ol dogry. Şoň doly ady. Pifagoraizmi esaslandyryjy. Doly ady. Ýok. Soruň doly jogaby. Ýok.
Dowam edýäs. Üçünji sowal. Taryha degişli Buhara gozgalaňy näçinji ýyllary öz içine alýar? Wagt bitdi.

Ynamyňyz bar? Kabul edýär. Kabul et. Başga iki sany sowala jogap berilmändir. Bu da bäsleşigiň üçünji sowaly. Bäsleşik göterimli oýun utuk usuly boýunça dowam edýär. Häzirki ýagdaýda göterimli oýun otak usuly togtadylýar we üç nol hasaby bilen hasap açylýar. Meret Muhammet gutlaýar. Iki utuk, şeýle-de häzirki oýnalýan bir utuk, şeýle-de üç utuk bolýar. Üç nol. Bäsleşigiň dördünji sowaly. Gyzykly sowal. Dördünji sowal. Onuň ajaýyp täsinlikleriniň biri bu karst gowaklarydyr. Karst gowaklary ýerasty suwlarynyň hereketi netijesinde, ýagny suwda tiz ereýän jynslaryň, gips, duz, angidrit, hek daşy, ýaýran ýerlerinde duş gelýär. Karst sözi öňki Ýugoslawiýadaky karst ýa-da kras platasynyň adyndan gelip çykypdyr. Sowal, Bu ýerde nirede-barada gürrüň gidýär, wagt

Grek sözünden terjime edilende kiçijek ýaşaýyş diýen manyny berýär. Iň ýönekeý jandarlardan we iňňän kiçijek suw otularyndan başga bakteriýalaryň, aktinomitleriň, drožlaryň we örän kiçijek kömelekleriň, ýagny mikroorganizmleriň umumy ady näme? Wagt.

Wagt saklaýar. 32-nji sekuntda. Meret Muhammet kim jogap berýär? Bu sowalnama Aýjahan jogap berýär. Aýjahan diňleýäs.
Biziň pikirimizçe mikrobiologiýa. Mikrobiologiýa.
Kabul etmäkäk bir sowal bermek isleýän. Jogabyňyzy bir takyklaňsana. Mikro. Gel şeýle bir kömek edeýin. Birje söz bilen aýdyň.
Mikroorganizmlerdir ojlar. Ýene iki söz.
Birje söz bilen aýdyň. Mikrobiologiýa.
Mikrobiologiýa.
Ýene bir mümkinçilik. Men ýalňyş diýip kabul ederin. Mikroorganizmler.
Aýjagan.
Ýekeje söz bilen aýdyň. Ýok. Mikro.
Mikrobiologiýa. Mikro.
Ýene mikrobiologiýa. Näme diýýäňiz? Näme jogabyňyz? Jogap. Mikroblar.
Kabul.
Aýjahan. Ikide sekund ýene-de howlukmadyk bolsaňyz men siziň jogabyňyzy ýalňyş diýip kabul ederin. Mikrop. Dogry jogap. Kabul ederim. Sowalnamada bäş sany sowal bar. Sowallarda jogap bermek boýunça utuk sany aglaba bölek bilen hem-de bu duşuşyk şeýle çalt depginde tamamlamak bilen Meret Muhammet siziň toparyňyza ýeňiş ýeňiji diýip yglan edýäris we sizi garaşmaklyga dowam edýäris. Hemra mugallym, size-de Serdar mugallyma berşimiz ýaly mümkinçilik eger toparyňyza Üýtgetme, girizmek, isleýän bolsaňyz onda häzir ediň we toparyňyzyň täze düzümini jemleýji tapgyra çykaryň. Eziz ildeşler! Edilýäňize gördüňiz ýagny her bir ýokary okuw jaýy öz arasynda öz toparlary ile bäsleşdiler we ine synçy molumlarymyz bar Serdar molum, Hemra molum öz toparlarynyň arasynda has bir güýçli diýip saýlanlaryny häzir täze düzüm boýunça bu meýdança çagyrarys. Bilşimiz ýaly, ýadyňyzda bolsa, edil ýaňy iki sany duşuşykda Türkmen döwlet medeni instituty öz talyplary bilen ýaryşdy, şeýle-de Türkmen oba hojalyk uniwersiteti. Eziz watandaşlar, häzirki pursatda Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyp ýaşlaryndan düzülen topary meýdançamyza çagyrýas. Toparyň täze düzümi Jumanazarowa Aýjahan, Aşyrowa Meňli, Nurmamedow Baýmuhammet, Nobatowa Jennet, Begmyradowa Jennet, Hojanepesow Meretmuhammet toparbaşy. Meretmuhammet, toparyňyza üstünlik ýar bolmagyny arzuw edýäris we häzirki pursatda garşydaş toparymyz Türkmen döwlet medeniýet institutynyň täze düzümi. Atabekov Mekan, Elliýew Gurban, Piriýew Süleýman, Gurbandurdyýew Nurmuhammet, Sadykowa Oguljeren, Gurbanowa Gunça Toparbaşy. Gunça, siziň toparyňyza üstünlikli ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýän mähriban talyp ýaşlar. Köp sag boluň we ine şu ýerde Gunça, Meretmuhammet, Serdar mugallym, Hemra mugallym. Häzir bäsleşigiň alnyp barylşy düýpgöter iş däl. Näme barada aýdýan? Çünki özara duşuşygyňyzda sowallaryn aglaba bölegi barha biýjekde. Ýöne aglaba bölegi öz bilim alýan ugruňyza arza etmände degişli boldy. Häzirki pursatda düýpgöter düýbünden başga-başga ýokary okuw mekdepleri bu gün meýdança girişdi. Türkmen döwlet medeni instituty, Türkmen oba hojalyk uniwersiteti. Ikiňiziň heriňiziň aýry-aýry bilim alýan ugruňyz bar. Şonuň üçin häzirki pursatda, ýagny haýsydyr bir toparyň öz bilim alýan ugruna degişli sowallar bolmaklygy bu ýerde ýerliksiz bolar. Onuň üçin sowalnamanyň jemleýji duşuşyk üçin niýetlenen sowallary bar. Bäş sany sowal adatdaky ýaly hem-de bäş utuk oýnalar. Bu ýerde zehin soragy oýnalar. Goý, Has hötjet, ökde talyplar ýeňiji bolsun! Gutlaýarys! Akyl ýeňişligi telebäsleşiginiň bu tapgyrynda, bu sanynda, çünki Türkmen oba hojalyk uniwersiteti bilen Türkmen döwlet medeniýet institutynyň duşýan tapgyry üçin taýýarlanan sowalnamanyň jemleýji oýny üçin taýynlanan sowallary, Ýaňam aýtşymyz ýaly sowallar zehin bäsleşigi görnüşinde gider we takyk ylymlar bu ýerde ulanylmaz. Beýle diýsek, matematiki hasaplamalaryň zerur bolmaklygy juda ahmal. Düşünişdik, şeýlemi? Üns berýäs. Meretmuhammet Gunça Sowalyň göwrümi bar. Gerek bolsa belläp alyň. Birinji sowal. Iki sany otag bar. Siz birinji otagda. Siziň duran otagyňyzda üç sany çyralaryň düwmeleri ýerleşdirilen. Ikinji otagda üç sany çyra ýanyp dur. Sowal. Siz haýsy düwmäniň haýsy çyrany ýakyp öçürýändigini anyklamaly. Munuň üçin size bir gezeklik çyraly otaga baryp gaýtmaga mümkinçilik berilýär. Wagt gitdi. Wagt saklaýas. Sowalyň birinji sekundynda Meretmuhammet kim jogap berýär? Men özüm jogap berýän.
Özüňiz jogap berýän bolsaňyz size ýatladýan. Eger häzir siz takyk Dogry jogap berip bilseňiz, onda siz hem-ä bir utuk alýaňyz, hem-de oturan ýeriňizde galýaňyz. Eger sowalyňyz ýalňyş bolsa, onda siz bäsleşigiň bu oýnundan çykarylýaňyz. Lalaşýas jogabyňyz. Ýagny,
biziň üç sany çyramyz bar, hem-de üç sany ýakýan nemämiz bar? Düwmämiz bar. Siziň duran otagyňyzda we beýleki bir otagda üç sany çyra ýanyp dur. Ýanyp dur. Jogabyňyz. Öçüp durmy ýa ýanyp durmy? Ýanyp dur.
Indi siz haýsy düwmäniň haýsy bir çyrany öçürýändigini ýa ýakýandygyny siz anyklamaly bir gezeklik ol otaga baryp gaýdaňyzda. Jogabyňyz? Ýagny biz birini öçürýäs. Birini öçürýäňiz.
Onuň Pikirlenmeli däl. Jogabyňyzy aýdýaňyz Beretmuhammet. Bir. Iki, üç, dört, bäş. Adatdakidan iki sekund artyk. Sag bol. Dowam edýäs. Gunça. Bu galan wagtyňyzy ulanýaňyzmy? Çyrany öçüräýiň. Hawa, ulanýas.
Ulanýaňyz. Wagty dowam edýäs. Sizde Meretmuhammet, siz şerti bilýäňiz. Oturuzy dödäň. Bir stuly bersin içeride. Düzgünnamanyň şertine laýyklyk Jogap berýän agza dessine haýyl etmän jogap bermeli. Eger beýle ters ýagdaý bolanda biz jogaby ýalňyş kabul edýäris. Bunça size-de bellik. Wagt gutarmanka yşky ýakmagy maslahat berýän. Wagt saklaýas 50-nji sekuntda. Gunça kim jogap Biziň toparymyzdan bu soraga Mekan jogap berýär. Mekan diňleýär.
Mekan haýal etmän jogap berýär. Bor. Birinji ýagdaýda, bar ýatsa, ortada duran düwmäni öçürýäs. Öçürdiňiz.
Soňra gelip otaga seredýäs. Eger otagdaky çyralar öçen bolsa, yzygider birikdirilen bolýar. Eger çyralaryň öçmedik bolsa, parallel birikdirilen bolýar. Netijäni aýdyň, haýsy düwme haýsy çyrany öçürip ýakýar?
Yzygiderlikde öçülýär. Birinji. Jogabyňyz şol.
Kabul edýäs. Türkmen döwlet medeniýet instituty. Meret Muhammetden soňra jogap bermäge mümkinçilik aldyňyz. Sizde kyrk dokuz sekundyňyz bardy. Hatda elli sekiz sekundyňyz bardy. Siz wagty peýdalandyňyz. Ýöne ýerliklimika? Däl. Jogap ýalňyş. Men size häzir sowaly gaýtalajak. Ýöne bu utga täsir edenok. Hem-de jogaplary aýyl-saýyl etjek. Özüňiz-de belläp bilersiňiz, goşup, aýryp bilersiňiz gerek bolsa. Jogap. Sowaly gaýtalaýynmy? Iki sany otag bar. Siz birinji otagda. Siziň duran otagyňyzda üç sany çyralaryň düwmeleri ýerleşdirilen. Sowala üns bermeli. Ikinji otagda üç sany çyra ýanyp dur. Sowal. Siz haýsy düwmäniň haýsy çyrany ýakyp, öçürýändigini anyklamaly. Munuň üçin size diňe bir gezeklik çyraly otaga mekan baryp gaýtmaga mümkinçilik berilýär. Indi, jogap. Düwmeli otagdan çykmazyňyzdan On, on bäş minut öň bir düwmäni basmaly, ýagny bir çyrany öçürmeli. Soňra ikinji çyrany öçürip, ýagny on bäş minutdan soňra ikinji çyrany öçürägät deýin, beýleki otaga barýaňyz. Maksat, siz ýagny on, on bäş minut mundan öň bir çyrany öçürdiňiz-ä we on, on bäş minut geçdi welin, ikinji bir düwmäni basdyňyz, ýagny çyrany öçürdiňiz we dessine-de oýleki otaga bardyňyz. Çyralary elläp görýär. Haýsy öçen çyra sowan bolsa, onda siziň birinji düwmäňiziňki. Haýsy öçük ýagdaýda duran, ýöne gyzgyn halda duran çyra, siziň ikinji düwmäňiziňki. Ýanyp duran çyra, elbetde, üçünji düwmäniňki. Ylalaşýasmy? Dowam edýäris. Jemleýji duşuň ikinji sowaly. Atasy Çynar atly agtyjagynyň her doglan gününe Çynar üçin ýörite taýýarlanan pul gutujygyna ýüz manat goýupdyr. Çynar on iki ýaşy dolansoň, pul gutujygynyň açyp garanda welin, pul gutujygynda diňe üç ýüz manat çykypdyr. Çynar on iki ýaşyna çenli pul gutujygyny hiç açmandyr we atasy onuň her doglan gününde hemişe ýüz manat goýupdyr. Bu ýagdaý nähili amala aşdy? Düşündirip beriň, wagt gitdi. Wagt saklaýas. Gunça.
Biziň toparymyzdan bu soraga Mekan jogap bermekçi. Mekan.
Birinji sekunt. Mekan. Meret Muhammediň ýanynda bolmagyňyz akmal. Dogry jogap berjek boluň. Diňleýän. Jogabyňyz. Çynar fewral aýynyň ýigrimi dokuzynda doglan.
Köp sag bol. Mähriban talyp ýaşlar ine bäsleşigiň jemleýji duşuşygynyň ikinji sowaly berildi. Bilşimiz ýaly, ýadyňyzda bolşy ýaly, birinji sowala hiç bir topardan dogry jogap alyp bilmedik. Onuň üçin onuň üçin niýetlenen utuk sany indiki sowala geçipdi. Indiki sowal bizde ýaňky ikinji sowaldy we ikinji sowala dogry jogap beren topar Öňki utugy-da alýa, diýmek, häzirki pursatda hasap iki, nol. Duşuň üçünji sowaly. Hormatly Arkadagymyz Gahryman hem Mähriban Prezidentimiziň türkmen halkyna ajaýyp bir peşgeşi. Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň içinden alnan Indiki sogaly men size häzir beýan edip berýän. Sowal, Begzadalary şazadalar terbiýeleýän zenan diýen atdan gelip çykan ýurdumyzda ýeke-täk kerwensaraýyň adyny aýdyp beriň. Wagyt gitdi. Wagyt saklaýarys. Gunça,
Bizden bu soraga meň özüm jogap bermekçi. Diňleýäňmi onsa? Daýa hatyn kerwensaraý.
Daýa hatyn.
Dogry jogap. Hasaap. Üç, nol. Duşuşygyň dördünji sowaly. Düýn däl-de öňňun. Myrat on ýedi ýaşyndady. Indiki ýyl ol ýigrimi ýaşynda bolar. Beýle ýagdaý mümkinmi? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. Bäşinji sekuntda Gunça toparyňyz kim jogap berýär dessine aýdýaňyz. Gunça. Sowal özüm jogap berjek. Diňleýän Gunça. Düýn näle öňňügün eger
Düýnden Ýigrimi- öň hawa. Murat on ýedi ýaşyndady. Ýigrimi sekizinji fewral bolsa, mysal üçin, Ýigrimi sekizinji fewral.
ýigrimi dokuzy güni, olam her dört ýylam bir gelýär. Üç ýylam, dört ýylam bir gelýär. Şonuň üçin hem ýigrimi ýaşynda bolup biler. Gutaryň suwagyň.
Hawa, bolup biler.
Kabul edýäs.
Baýmuhammet dowam edýäňizmi? Gunçaň jogaby ýalňyş. Sizde elli bäş sekunt wagtyňyz bar. Dowam edýän.
Aýtaýyş. Bäşinji wagt.
Sowal eşitdiňiz. Ve fikirlenseň jogabyny çykaryp bolýar. Kemra bol. Häzir eger Baýmuhammet dagy dogry durmuş berip bildi. Onda bir uçuk alýarlar we eýleki şerti ulanmaga mümkinçilik alýarlar. Şonda deňelýän hasap düzülýär. Daşyndan täsir etmäli. Olanlar, gyzlar. Wagt tamam. Gije galdy. Biz Gunçadan jogaby eşitdik we ýalňyş. Şeýle-de Baýmuhammediň toparyny Joga pikirlenmäge mümkinçilik berdik. Wagt tamamlanýança, bäsleşigiň Düzgünnamasynda bölümlerinde aýdylyşy ýaly, eger dowamly ulanmaga mümkinçilik alan topar wagt gutarýança oçki ýaksalar, onda jogap kabul edilýär. Oçki dogry, topar meseläni çözmek bilen gümra. Ol wagta üns berenok diýeli. Munuň üçin Breýnstema, bäsleşigiň berlen wagtynyň tamamlanmagyna bäş sekunt galanda duýduryş sesler beýan ediler. Duýduryş sesi ählijämiz eşitdik we yşygyň ýakylanyny biz gutarýança görmedik. Onuň üçin biz bu sowala hiç tarap dogry jogap berip bilmedi diýip kabul edýäris we. Sowala şeýle diýilýär, Düýn däl-de öň on, Myrat on ýedi ýaşyndady. Indiki ýyl ol ýigrimi ýaşynda bolar. Beýle ýagdaý mümkinmi? diýýär. Elbetde mümkin. Jogaby, elbetde. Eger bu gün birinji ýanwar bolsa, a Myradyň doglan güni dekabryň otuz birine bolsa, diýmek, öňňun otuzynjy dekabr ol on ýedi ýaşynda bolar. Düýn, otuz birinji dekabr, ol on sekiz ýaşynyň içinde. Bu ýylda, bu ýylda bolsa ol on dokuz ýaşar, a indiki ýyl. Näçe ýasa? 20 ýasa. Ýa-da dogry jogap. Bäsleşigiň jemleýji sowaly. Sowal. Siz kenaryň gyrasynda dursuňyz. Size laýyk üç litr suw gerek. Ýöne siziň eliňizde bäş litrlik hem-de dokuz litrlik suw gaby bar. Şolaryň kömegi bilen nädip üç litr suwy alyp bilersiňiz? Wagt. Bu ýerde matematiki hasaplamaň zerurlygy ýüze çykýar. Dokuz dan bölýäň. Soň ýene de ýarym edýäň, goýsaň şonda iki litr bolýar. Düşündiňmi?

Wagt saklaýar. Duşuň 48-nji sekundynda. Baýmuhammet kim jogap berýär? Soragyň jogabyna ine Jennet jogap berýär. Jennet diňleýär.
Bu soragda ilki bize 5 we 9 litrlik gaplamyz berlen. Bar eliňizde.
Hawa elimizde bar. Onuň ýaňky 5 lit 9 litrlik gaby dolýas-da 5 litrlik gaba guýýas.

Ýene-de dokuz litrimizi dolýarys. Dokuz litrimizi dolýarys. Gabymyzda ýene bäş litr suw bar. Ýaňkymyzy ýene şoň üstüne guýýarys. E, gabymyzda dört litr suw bar. Ýene guýýarys, alty litr suw galýar gabymyzda. A, munda bolsa bäş litr bolýar. Soň ýene bä a, gabymyzda alty litr suw galsa, munda-da bäş litr suw bar bolsa, a, ikisinden indi Bäş litrligi, bäş litrligi dökýäs. Gamyrdaky sekiz litrligi ýene üstüne guýýas bäş litrligiň. Şonda üç litr galýar. Sebäbi dört litr ilki Dogry. bäş litrlige Diýdik. guýduk. Diýdik. Onuň ýene bir litr galýar, dokuz litrligi dolýar. Seret, Üstüne ýene beýleki Şeýle bir üstüne ýagdaý. goşanymyzda üç litr galýar. Jennet.
Näme aljyraýaňyz? Jogabyňyz dogry. Hatda 5 litrlik gaba boşadýançaňyz takyk mennäkä bilen gabat geldiňiz. Dogry, aljyradyňyz, ýöne aýlap öwrüp, megerem dogry jogaby çykardyňyz. Geliň, mennäki dogry jogaby eşidip göreliň. Şonäkä gabat gelýärmikä? Jogap okaýan, diýmek, men eýýäm jogaby dogry diýip kabul etdim. Jogap dogry. Sebäp? Jogap. Dokuz litrlik gaby suwdan doldurýas. Jenne sizde şeýledi. Mende-de şeýle. We ol suwy bäş litrlige guýýas. Dokuz litrlikde dört litr suw galdy. Bäş litr gaby boşadýas we oňa dokuz litrlikdäki dört litr suwy guýýas. Ýene-de dokuz litrlik gaby suwdan doldurýas we ondan bir litr bäş litrlige guýýas. Dokuz litrlikde sekiz litr suw galýar. Bäş litrlik gaby boşadýas we oňa dokuz litrlik gapdan Bäş litrlik gaba bäş litr suw guýýar. Dokuz litrlik gapda üç litr suw galar. Ýöne bärde düşünýän. Mendäki jogap, megerem, bir gün, iki günläp işlenen jogapdyr. Şonuň üçinem takyk ýerbe-ýer dur. Ýöne sizdäki jogaby bäş litr boşadýançaňyz-a takyk gelip otyr. Men haýran galýan. Gowy. We mundan soňkyny aýlap alyp getirdiňiz. Ýöne üç litrlik suwy siz aldyňyz. Häzirki pursatda siz iki utugy aldyňyz. Ýöne Mähran talyp ýaşlar bäsleşik bu. Hem-de näden-näde hökmany suratda ýeňijisi bolmalydy. Siz iki utugy alanyňyza garamazdan, biziň häzirki utugymyz üç, iki hasabynda dur. Şonuň üçin Mähran talyp ýaşlar, duşuşygyň biz jemleýäs we Düzgünnamada aýdylyşy ýaly, alhaçan alyp baryjy duşuşygyň jemini yglan edende duşuşyk jemlenen, tamamlanan diýip hasap edilýär. Geliň, tamamlalyň. Bäsleşigiň bütinleý dowamynda çekeleşikli bäsleşik dowam etdi, geçdi we her tarapa öz talyp ýaşlarynyň arasyndan iň bir ökdülerini saýlamaga mümkinçilik döredildi. Saýladyňyz. Iki sany duşuşyk geçirildi munuň üçin. Jemleýji tapgyra täze düzümiňiz bile girişdiňiz. Täze düzümiňiz bilen beren jogaplaryňyz eýýäm gördük we bu ýagdaýda-da göterimli hem göterimsiz utuk hasaby ýöredildi. Utuklaryň netijelerini biz bilýäs, çünki üç, Iki utuk, bir utuk tapawut etmek bilen, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyp ýaşlary Türkmenistanyň Uluçan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilen bäsleşigiň indiki tapgyrynda özara bäsleşerler. Gunça, şeýle diňe Serdar mugallym, size maslahat, bäsleşigiň şertlerine görä, siziň häzirki gurnan düzümiňiz Şudyňyzdan üýtgetmän, bäsleşigiň indiki tapgyryna, ýagny bäsleşigiň geçen sanyndaky ýeňijilerine Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň şol düzümi bilen bäsleşige şu düzümiňizi berersiňiz. Bäsleşigiň indiki tapgyrynda, siziň gatnaşjak tapgyryňyzda şertleri, öňküligine galar, sowalnamanyň berlişi düýpgöter üýtgär. Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyp ýaşlary, yhlas etdiňiz, taýýarlandyňyz, gatnaşdyňyz. Gatnaşanyňyza köp sagbolsun aýdýas, ýöne bu bäsleşik, bäsleşigiň hökmany suratda netijesi bolmaly, netijede bir topar, bir tarap ýeňiji bolmaly. Bu ýagdaýda ne Türkmen oba medeniýet instituty, Onda-da gatnaşanyňyza köp sag bolsun aýdýarys. Okuwlaryňyzda, işleriňizde diňe üstünlikleň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar! Häzirki pursatda, görşümiz ýaly, bäsleşigiň netijelerine görä, Türkmen döwlet medeni instituty, Türkmen oba hojalyk uniwersiteti özara ýaryşynda Türkmen döwlet medeni instituty ýeňiji boldy we bäsleşigiň bu tapgyry iki topar üçin hem tamamlandy we indiki tapgyrda Türkmen döwlet medeni instituty Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener tehnologiýalar uniwersiteti ýaryşarlar. Häzirlikçe bolsa bäsleşigiň bu sanyny jemleýäs. Ýene laýyk bir hepdeden bäsleşigiň indiki sanynda Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyp ýaşlarynyň toparlary şeýle-de Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyp ýaşlarynyň bäsleşigine ähli jaýyňyzy syn etmäge çagyrýar. Şeýle ajaýyp pursatda siziň ähli jaňyňyz atly halal hem mukaddes ojaklaryňyzda, arassa asmanyň astynda, asuda zeminiň üstünde, owadan durmuşda parahat ýaşamagyňyz arzuwlaýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagyňyzy arzuwlaýarys. Mähriban Watandaşlar!